Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, All Italia,

Nilqakom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi ġol-kċina għal 25 minuta. Qegħdin f'Diċembru kif din taraw żejjint is-studio b'dak kollu li jagħmel il-Milied, ir-reefs, il-berries, il-baubles, insomma għaliex? Għax illum it-tissir huwa tissir tal-Milied biss, tal-festi. U llum għandi żewġ riċetti verament tajbin għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Issa meta ngħid żminijiet ta' festi mhux biss għall-ġurnata tal-Milied, Imma matul ix-xahar kollu li jkollok nies id-dar, mistiednin jew familja, illum għandi dawn iż-żewġ riċetti għalikom. Ħa nibdew se nagħmlu pot żgħar mimlijin biċ-cheesecake, cheesecake bil-berry sauce, bil-mascarpone, u mbagħad sa nagħmlu siġar taċ-ċikkolata u npoġġuhom fin-nofs. Riċetta verament ħelwa u dik nara adattata għall-Christmas Day. It-tieni riċetta sa nkunu qegħdin nagħmlu cake tas-spice u l-ginger A naked cake, vurdi ħa nżejnu bil-buttercream tal-cream cheese u nżejnuh bir-rosemary, bis-sprigs, berries u affarijiet hekk. Riċetta oħra verament sabiħa għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Nibdew? Mela jien ħa nibda bil-mascarpone cream cheese filling għal dawn il-pots. Issa jien hawnhekk għandi dawn il-pots iż-żgħar tat-terrakotta. Hekk issibhom tal-plastik tal-ġieġ koloriti. Importanti li huma tajbin biex toqgħod dik is-siġra taċ-ċikkulata. Hawnhekk jien għandi 500 gramma mascarpone cheese, għandi 250 hawnhekk u ħa nżid il-kumplament. Tajjeb. Ħa nżidu hawnhekk ukoll għandna 150 gramma icing sugar. Għandna l-qoxra maħkuka ta' larinġa u għandi wkoll ftit vanilla essence. Issa li sa nagħmel, ħanpoġġi dik hemmhekk u ħanħawwad bil-whisk. Dan huwa l-mili ta' dawk iċ-cheese cakes. Okay? Sempliċi ħafna. Erba' ingredjenti Voilà! lesta. Ma tistax tkun iktar faċli minn hekk. Issa, li se nagħmel? Qabel inkomplu biex nagħmlu dawn il-pots, jien hawnhekk nixtieq insellja l-ħabiba tiegħi Claire, għax il-bieraħ ċempliet qalt li Manuel, qalt li isma' ħsibt fik u xtrajtlek dawk u żomm għall-programm. Dawn huma chocolate and mint sticks, okay? Mhux qed nipprova nagħmel riklami għax għadhom li l-ħabiba tiegħi. Kle, grazzi ħafna Kle minn Xara, u llum se nagħmel riċetta speċjali għall-Milied għal Kle għax sa nkun qed nagħmel dawk is-siġar b'dawn. Nurikom iktar tard. Mela, ċikkulata. Għandna bżonn ċikkulata ħadra. Jien sa nkun qed nuża ċikkulata bajda hawnhekk li sa nagħmel għandi ftit green food colouring qatra Ħa nkisser diċ-ċikkolata u ndewwibha banju marin, okej? U iktar tard norikom kif nagħmlu dawk is-siġar. Jien imbagħad indewwibha. Nibdew dawn il-pots? Mela. Hawnhekk ħan ixxelu stow. Jien ikolli ħafna enerġija għax dal-programm vera fast kont qed naraħ l-aħħar darba il-lallu spiċċa diġà diġà għamil dawk iż-żewġ riċetti tliet riċetti mela ħan ixxelu hawnhekk. Jien vera nħobbu l-miliet, vurdi illum għandi burdata vera tajba. Ħan għamlu berry jam, ok, berry jam. Għamiltu fl-ewwel programm dak il-berry jam dawn il-frozen berries għandna 200 gramma frozen berries. Dawk sejrin hemmhekk, hawnhekk għandi qisu 300 gramma. Jien ħa nagħmlu kollu, għax jien dan nuża ħafna dan iż-żminijiet. 100 gramma zokkor imdewweb ġol-meraq tal-arinġa. U dawk sa nsajruhom flimkien xi ħames minuti, għaxar minuti. Inħalluha ssir bil-mod. U tispiċċa hekk. Qegħdin tarawha? Iva. Għamlu li jek bil-kamra, Iva, ok, mela, għan għamlu dawn il-cheesecakes, mela, għanna il-berry jam li huwa da kiesaħ jispicċa ek, għanna il-galletin jinfarkin, pali meta namlu il-cheesecake, infarku dawk il-galletin għal-bejs, t-darba mux ta' namil buti. U għanna il-mascarpone filling. Marija taf kem tfuħ din palissa. Mela, għanna dawn il-pot, Sara, jieħan għamil wahda. Ħalli jekk jispiċċali l-ħin ma naħlix iktar ħin. Ħa nieħdu ftit mill-biscuits, il-gallettini. Hekk tridu, tistgħu titfgħu ftit minn din it-taħlita ta' ġam hawn ġew. Ma naħsibx tista' nagħmel hekk issa. Ftit minn dal-ġam. Kemm jaħrab il-ħin. Insomma, dawn huma kollha riċetti għal żminijiet tal-festi, ara x'qed nagħmel. Ir-riċetti ssibhom fuq il-website aceline.media. U ħanagħmel waħda ara. Nistgħu nippajpjaw, mela dik tmur hemm. Tajjeb. Ħa nagħmlu ftit iktar berry. Berry jam. Ftit iktar mascarpone. Sa fuq, tajjeb. U mbagħad nispiċċaw bil-ħamrija, u l-ħamrija f'dal-każ sa jkun il-gallettini. U dik hija l-bażi iċ-cheese cake pots għall-Milied. Qegħdin tarawha? Mela ħankompli, ħankompli. Lesti biex nibdew it-tieni riċetta in-naked ginger cake għandna il-rosemary, il-berries u l-gingerbread stars. Ħanibdew. Hawnhekk għandna bżonn il-margarine, 225 gramma margarine, fil-fatt kważi l-pakkett kollu. Ħa naqbad sikkina. U kif se nagħmlu ħa ntellgħu flimkien mal-zokkor. Għandna zokkor ismar u zokkor abjad. Mela dieħel il-margarine hawnhekk. Whoops. Waqgħet biċċa żejda, ħa naqlagħha tajjeb. All right. Għanna zokkor, żewġ tipi ta' zokkor. Għanna 200 gramma zokkor abjad. U 120 gramma zokkor ismar. Ju għadan hawnhekk. Min diġa eżintu, dak huwa lest. U kumma se nagħmlu ħantellawhom flimkien, ħanżid ukoll ftit vanilla essence. Ħa nagħmel naqra storbju issa. Mela we're gonna beat them together. Issa, sadattant ħa nagħmlu hekk. Għandna bżonn tqiq eh, ismar 130 grams. Oh, skużawni, hawnhekk diġà eżintu. 130 grams 130 gramma. Għandna bżonn tqiq abjad plain U hawnhekk għandna 270 gramma, nipprova niżen kollox bil-lest ħalli ma naħlix ħin. Għandna bżonn tliet kuċċarini baking powder. One, two, three. Issa hawnhekk diġà preparajt is-spices jien. Għandna żewġ kuċċarini ġinġa, żewġ kuċċarini cinnamon u kwart ta' kuċċarina nutmeg. U dawn huma d-dry ingredients. Ħa nħawduhom flimkien. Tajjeb. All right. Il-komplement ta' ingredjenti għandna yogurt 240 gramma u erba' bajdiet. Issa li sa nagħmlu naraw dan hekk Huwiex ħfief biżżejjed, ħafif biżżejjed, spatula, ħa nġibu spatula. Tħobbu ssajru dawn iż-żminijiet ta' festi, hekk il-kċina tkun riħa ta' orange, zest, star anise, cinnamon sticks, verament hawn riħa f'dik iċ-cheese cake pots, kellha vera r-riħa hekk togħmit tal-Milied. All right, ħa nlaqqat ftit. Hija ħafifa biżżejjed. Din iktar tard sa nagħmlu il- um, il-cream cheese buttercream. Issa ħa nżidu l-bajt fuq speed iktar baxx. One. Wieħed. Tnejn. Tlieta. Erba. Għam waqqaf. Għax waqat li bitċoxra, għawi għara, lajta. Għax il-mamitej kienet tgħidli kisser il-bajt ġo xi ħaġa żgħira u mbagħad itfaħħa, ma nismax minnha x'vera. Ħanerġa' nħawwat ftit. Inselli lil mama, il-mami minn hawn. U l-bieb kollha tagħna u l-familji Mela, żidna dawk l-erba' bajdiet. Issa li se nagħmlu huwa faċli. Ħa nerġa' nlaqqat. Għax ikun hemm ftit buttir imwaħħal fil-ġenb ta' kit zokkor, fatti hekk. Ħa nżidu nofs il-kwantità ta' tqiegħ. u nofs il-yogurt. U nħawdu. Issa hawnhekk għandi treacle għasel iswed 280 gramma. Dak dieħel hawn issa 280 gramma għasel iswed. Dal-kejk verament huwa tajjeb. Jien diġà preparajt eh, il-kejk billest, ovvjament ħalli nista' nżejnu iktar tard. Xin ftaħt il-cling film li ksejtu bih, dik ir-riħa ta' spices u ġinġa, dawk li werħ tal-miliet ħarġu. Issa inħawdu dan. Issa dan sejjer ġo klett containers jien nuża dawk tal-foil id-disposable b'żgħar hekk ta' xi eight, nine inches. Ma jkollix ukoll lanqas klett lanet eżatti l-istess imma ideali tagħmilhom ġo klett lanet u mhux ġo wieħed. Idum iktar biex isir u sakemm isir in-nofs barra jkun maħruq. Mela klett pans dawk id-disposable foils, klett layers ġol-forn Jieħu qisu 30, 35 minuta. Ħa nżid l-aħħar nofs tad-dry ingredients u hawnhekk il-yogurt, inħawduh ġol-forn 180 degrees għal xi 35 minuta. Ħa nħawwad. Sadattant jien bdejt nagħmel il-cream cheese buttercream. Mela jien hawnhekk kelli 300 eh, gramma butir fin, tfajtu ġol-magna u tellajtu. Okay? Ħanżidu hawnhekk 600 gramma icing sugar. Hemmhekk kelli erba' ħanżid ftit iktar hawnhekk. Nħawduh bil-mod bi splash god. biex indaħħlu l-icing sugar. Issa ħa nżidu wkoll il-cream cheese. Jien hawnhekk għandi 200 eh, gramma cream cheese. Once li dan ikun lest ħa nżid il-cream cheese. Ok, ħanħalli hawnhekk. Ħa nħalluh jitla' sew. Mela, jien hawnhekk għandi dik iċ-ċikkulata bajda. Tiftakar fil-bidu tal-programm għedtilkom li kelli ċ-ċikkulata bajda, tfajt ftit kulur aħdar u hawnhekk dewwibtha. Kellna dawn is-sticks li tatna l-ħabiba tiegħi Claire. Issa ħa nurikom kif nippajpjawhom. Mela din sejra hawnhekk. Żomm sekonda. Nitfgħu il-cream cheese u nħawdu kollox. Okay, sanħalli għaddu. Dak huwa l-cream cheese buttercream u tfajt ukoll kuċċerina vanilla extract. Ħanħallu din titla. Mela, dawn il-chocolate eh, trees. Ok aħna bħala ħin. Mela, kull ma se nagħmel naqbad ftit ċikkolata nitfa distik fuq il-karta strazza u ħanib pajpja il-forma tal-Christmas tree. Kif sa taraw issa. Ħantellaha biex tarawha fuq l-in camera hawnhekk. Nitfgħulha ftit sprinkles u nħalluha tagħqad. Jien diġà ppreparajt ftit. Mela ħankompli hawnhekk. Jien hawnhekk bdejt inżejjen dak il-kejk. Ħa nispjegalkom eżatti x'qed nagħmel. Mela użajna l-butter cream to do a naked coating hawnhekk fuq il-kejk. Vurdri għadek tara dik il-kejk min-nofs imma huwa lixx, very rustic. Issa li għamilt qabel il-programm beda, ftit scoop tar-rosemary, ftit ilma jew abjad tal-bajd vera ftit u ġġoġġ ġol caustic sugar u jiġu qishom frosted. Għamilt l-istess bil-berries dak imbagħad jinxef. Għandna dried orange slices u għandi wkoll macaroons u stilel tal-gingerbread. Ehm, u dan verament huwa sabiħ. Ara xi ġmiel. Nibdaw nżejnu kif naf nagħmel jien, guys, taf kif drajtuni issa il-mod kif nibda nżejjen ehm, il-ħelu u l-affarijiet. Ara, impoġġu ir-rosemary, vera jagħmel sabiħ, Issa, ġeneralment tarawni nuża ehm, edible flowers u kol ċertu wera. Illum qed intikom idea oħra għal min forsi ma jridx imur jixtri dawk il-affarijiet għax mhumiex irħas fil-verità, tistgħu tagħmlu għom intkom, eżempju, min għandu rosemary id-dar, nużaw il-ħaba, il-weraq frisk tal-ħaba kif ukoll in-nanih. Hemm ħafna affarijiet differenti li nistgħu nagħmlu. Jien hawnhekk ħankompli ehm, inżejjen hawnhekk ara. Għandna l-berries, Ir-rosemary, ara xi ġmiel. Ftit blueberries. Somma dik hija l-idea, dawk l-affarijiet kollha li għalija jagħmlu il-milied. Nistgħu nitfgħu ftit cinnamon stick żgħar jekk irridu, ara xi ġmiel. Okej? Issa, dawk il-pots ta' cheesecake, għarhom, kulma rridu nagħmlu ħriġnihom minn ġol-fridge. Ara x'diżerta hija din. Ara xi ġmiel. Jien dawn issa ħa nagħmilhom bil-kwiet, għandna ftit ħin ta' riklami, Mument ta' pubbliċità u niġu lura Steve hux vera u nlestu il-programm b'dak kollu li għamilt illum. Ibqgħu hemm jien ħa nagħmel l-aħħar ehm, preparamenti u nagħlqu l-programm. Ibqgħu hemm. U hawnhekk għandna żewġ diżerti lesti għalikom illum. Għandna dawk il-pots, il-cheesecake pots ġo dawk il-pots ta' terrakotta ehm, bit-cheesecake ġo nofs dak il-berry jam għamilna il-gallettini jisom il-ħamrija tal-pot u dawk is-siġar verament sbieħ bil-white chocolate Tfajna ftit kulur u dawk is-sprinkles. Jien għalija hija d-diżerta għal Christmas Day, hija verament sabiħa. U x'tgħidli għal din? This ginger naked cake huwa sabiħ immens. Imżejjen sempliċi, m'għandekx bżonn xi arti biex iżżejjen. Ftit biċċiet ta' rosemary, ftit berries, ehm, kellna il-red currants, dried orange slices u ġast poġġihom fuq xulxin biex iżejjen il-cake. Ir-riħa u t-togħma tal-ginger cake huwa verament xi ħaġa speċjali għall-Milied. Żewġ riċetti għal żminijiet tal-festi, tinsewx il-website acetline dot media, għana nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor bl-ikel tal-festi il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta'. Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Olitalia, Emborg, Le Naturelle, Stork, Interspar Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Ellul.